Үтүө күнүнэн күнү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр саха иһитин-хомуоһун уратытын уонна сиэргэ-туомҥа туттуллуутун туһунан кэпсэтиэхпит. Аан бастакы үрүҥ ойуун лабыҥха сүүрүк түһээтэҕинэ арай тугут таҥастаах, маҥан тайахтаах оҕонньор иһити-хомуоһу көрдөрө-көрдөрө бу туохха туттулларын, хайдах оҥоһулларын кэпсээбитэ үһү диэн буолар. Дьэ ол кэмтэн кини бу иһити-хомуоһу оҥорон тарҕаппыт эбит үһү. Онтон атын үһүйээҥҥэ кэпсэнэринэн Эллэй Боотур аан бастаан саха төрдө буолбут Эллэй Боотур аан бастаан ыһыаҕы ыһарыгар бу иһит-хомуос эгэлгэтин оҥорон ыспыт өһүй диэн буолар. Сиэргэ-туомҥа туттуллар иһиттэртэн холобур эбир хамыйах туһунан кэпсээтэххэ бу маннык хамыйах үс э, эбэтэр биэс эбэтэр онтон элбэх хайаҕастаах буолар. Ол аата аҕа ууһа ханнык айыыларга уонна э, хас айыыга үҥэринэн э, көрөн итинник оҥорор эбит. Маннык хамыйахтар түүр монгуол омуктарыгар эмиэ бааллар. Холобур, хакастарга, калмыктарга. Э, хакастарга тоҕус үүттээх э, хамыйах, сиэр-туом хамыйаха диэн баар бу э, тоҕус үүтэ диэн харах диэн буолар, хараҕа диэн. Э, бу харах э, күҥҥэ холоонноох. Ол аата күммүт үрүҥ айыы тойон бэлиэтэ. Бүгүҥҥү биэриибитигэр чуолаан чороон туһунан кэпсэтиэхпит. Чороон сиэргэ-туомҥа туттуллар уонна кымыс кутар иһиппит буолар. Аан бастаан дьэ бу чорооннору Саха иһэригэр кэлбит айанньыттар, чинчийээччилэр сурукка-бичиккэ түһэрэн үөрэппиттэрэ. Онтон төһүнчэ тоҕус сүүс алта уон биэс сыллаахха археолог, этнограф Иван Васильевич Константинов бу бүөһүн тоҕус христиан итэҕэлэ киириэн иннинээҕи көмүүлэри үөрэппитэ. Ол онно бу чорооннору үчүгэйдик сиһилии бэлиэтээн суруйбута уонна материальная культура якутов по материалам погребений диэн кинигэни таһаарбыта онтон ускусство ускусствоны үчүгэйдик үөрэппит бу чинчийээччи иннокентий афанасьевич потапов үс атахтаах уһул үс уһуллар атахтаах чорооннор туһунан олус үчүгэйдик бэлиэтээн чинчийэн суруйбута Дьэ бүгүҥҥү биэриибитигэр чороон хаһан үөскээбитин уонна бу оһуорун суолталарын хайдах уларыйан испитин туһунан билиэхпит. Ол туһунан билигин кэпсиэҕэ этнограф-чинчийээччи, устуоруйа билимин хандьыдаата Валерий Егорович Васильев. Ыһыахха туттуллар чорооннор көрүҥнэрэ наһаа элбэхтэр. Ону булана быһа холоон үс көрүҥҥэ аҕалыахха сөп: улахан чорооннор, орто чорооннор уонна кыра чорооннор диэн. Итиннэ буолан мин биллэн турар улахан чорооннорго тоҕус томторҕолоох тойон чороон эбэтэр атыннык сиэллээх айах дииллэр. Уонна чороон айах, чороон ымыйа диэн ааттыыллар. Ити хаамыы улахан чорооттор. Онтон ортоку чорооннорго сэттэ томторголоох эбэтэр биэс томторголоох кэриэн ымыйа эбэтэр кэриэн чороон э, кэриэн айах диэн ааттанар чорооннор киллэрэбит. Онтон кыра чорооннорго эмиэ үс томторголоох Кимнин үс томторголоох уонна сорохторо сороҕор атаҕа суох бэлкэй уонна чорохой киирсэрэ дуо чорохой чороонноро олоро киллэр диэх кыра чорооннорго Тоҕо итинник диир буоллахха ити биллэн турар итэҕэли кытта эбээстээх үс халлаан, сэттэ халлаан, тоҕус халлаан диэн уонна ити эми ойууттары кытта эбээстээх, ойууттарыҥ эмиэ күүстээх орто уонна улаханы үтүө ойууттарга хайдыһалларыгар эмиэ тоҕус, сэттэ, үс кэрдиинэн бараллар. Итиитик барыта хатылана турар. Онно булана бу Итэҕэли кытта чороон сибээһин ылан көрөр эбит буоллахпытына, биллэн турар, манна түҥ былыргы тирии иһиттэри ылан көрүөхпүтүн сөп, түҥ былыргы эмиэ туос иһиттэри көрүөхпүтүн сөп уонна биллэн турар, былыргы искииптэр игин алтан, чаҥ алтан дииллэр, бронза, ол иһиттэрин ылан көрүөхпүтүн сөп. Бу барыта холбоһон, сүүһүнэн игин сыллар тухары мээнэбэр Иллэһин туохтаан буккуллан буккуллан баран кэлин театрчараан була тахсыбыт. Ону гынан Санкт-Петербург учуонай этноgraфтара этэллэр бу биһиэхэ музейбитигэр баар чорооннорго сахалар курдук мындыр уонна маннык үчүгэйдик чочуллан оҥоһуллубут биир даҕаны мас иһит атын түрк уонна монгол омуктарыгар суох диэн. Бу эйиэхэ эрэ хоҕотох хаалбыт диэн. Дьэ, халыннарбыттара. Мин иккитэ бараммын, ол онно баар туох баар чорооннары барытын опиыстаан кэлбитим. Олонно бас иккитэ сылдьыбыт иккиэннэригэр тоҕуһантан тахсалыыны көрбүппүт. Ол онно онно хайыппыппыт. Хайдах хайытабыт диэн кэпсэтэн бараммыт. Тайваннык тоҕус тоҕус томтороҕолоох хараарыхха, сэттэ томтороҕолоохха уонна үс томтороҕолоох хараарыххайын диэн. Мин этии китербитим бэйэ. Оннугар артаамыт били классификацияларыгар Веккара чорааттар, орто чорааттар, улахан чорааттар диэн арталааппыт. Уонна биир улахан баай киһи кыйа көтөхпөт сиэллээх айаҕа кытта турар этэ. Сиэллээх чораа. Онно кымыс куттаахха киһи атаан көтөхпөт быһалаата. Арый улахан күүстээх киһи көтөҕөрө буолуо. Хэтиэрдэ. Чорааннар биллэн турар ойууларыгар эмиэ сахалар итэҕэллэрэ, өйдөрө-санаалара барата киирэр. Инна олору биир тугун туохтаахха этиилээхпин дэ биһиги айыылар игин диэн этэбит ол гынан баран бу тоҕо эрэ биһиги туохпут чорооммут итэҕэлбит төрдө сир иччитигиэр даже сир аннынааҕы ууга уонна үөһэ халлаантан түһэр ардахха ууну кытта сибээстээх ууну ыҥырыы, ууну тардыы курдук магическай өйдөбүллээх. Той эҥэтэх олоро чороон ортотугар оҥоһуллар илим харахтара уну көрдөрө сылдьаллар, биллэн турар. Уонна үөһэ айаҕыгар оҥоһуллар тараах ойуулара таҥнары ынык түһэр, көнөтүк түһэллэр эбэтэр хороҕор иҥнэри оҥоһуллаллар. Ити барыта ардах ойуулара үөһэ халлаантан түһэр. Онтон аллараа атаҕар, били нууччаларга сеподдон дииллэр, биир атаҕар эмиэ аллараа эмиэ тараах ойуулаах эбдэ. Инте биллэн турар аллараа дойду уута диэн эбдэ. Аллараа дойду олоҥхоҕо тиллэрин били өлүү уута дииллэр. Ол ол символа сылдьар. Һин биир олата сир анныттан уу таххар буолла дии. Уонна халлаанта эмиэ уу түһэр. Ол кэлэн буону орто дойдуга илгиэн аҕалар. Онтубут буолана били илим харахтарынан бэлиэтэнэр. Уонна үөһэ аллара ураһа ойууларынан билиннилэр. Ол ураһа ойуулара биллэн турар эмиэ сахаларыттан туохтарын күрүөлээһин хаһаалааһын курдук быһалаах дьоллорун-соргуларын кинер илдиэлэрин күрүөлээһин курдук. Ine академик Потапов Иннокентий Афанасьевич кэпсээбитигэ суруйбутугар эбэ бар. Эти ураха ойуу Былыргы сахалар туос иһити тигиилэриттэн таххардьа, ол сап тугу сиигин үтүгүннэриигэ. Это веревочный орнамент нуччалар тахха. Уона те сахалар чорооннорун үөскээһинэ уустук аллара атты хайда эрэ былыргыс кииптер алтан күөстэрин көрдөрөр. Курдук онтон үөһэ төбө туос туу яһы ылан кэтэрден кәсбик курдук. Онто буонна ол сиигин болла оҥороһуннарыгар ол те тоноҕос ойуунан баайан кэспит курдук диэн. Ити тоноҕос ойууну хаамай былыргы дииллэр. Онтон кэрэн ити үнүм харахтарынан иҥин солбуллаллар. Онон болан эти туохха тоноҕос ойууна мин туох диһанныбын диэтэн қайти мәнаһар балык сылгы ынах тоноҕосторун уҥуоҕун үтүгүннэрэн оҥорооһун. Сүргүөхтэрин, сүргүөхтээх диэн ити ынах сүөһүгэр сүргүөх көхсүгэр сүргүөхтээх диэн. Аны туран ити балыкка эмиэ сүргүөхтээх, балык тоноҕоһугар сүргүөхтэрдээх, уҥуохтардаах диэн тураадьар. Аны туран ойууҥҥа эмиэ сүргүөхтээх. Сэттэ сүргүөхтээх, тоҕус сүргүөхтээх эбэтэр үс сүргүөхтээх ойуттар. Ол, ол сүргүөхтэринэн ааҕан бу киһи төһө күүстээх, ханта түрүттээх баараллар. Ити барата итаҕар кэтахха турар. Туохтара өйдүллэрэ. Потапап булан эти сахалар чорооннору чорооннору төрдүгэр былыргыта туос иһиттэр сыппыттара диэн этиитэ оруннаах тоҕо диэтэргин Дренкова диэн этнограф кыыс сүүрбэһис тылларга Алтайга Джансордартан ыһыахтарын иҥин туһунан суруйбут үһүйээннэригэр этиллэр. Былыр биһиэхэ чара диэн иһиттээх этибит диэн мас кымыс кутар уонна хамыйахтаах этибит. Олонон биһи айыыларбытын хайат чилирин аһатар этибит диэн ол иһиттэрбит түҥ былыр барыта туос эбиттэрэ үһү диэн. Онтон кэлин ол туос туостан маска көспүппүт үһү диэн.

Этэ тылбыт бэйэми былыргы түүрдэр тылларыгар баһа киирэ сылдьар уонна өссө биир сахалыы былыргы этиллиитигэр өссө атыйах диэн буолар. Атыйах Эллэй уонна омоҕой ыһыахтарыгар аан бастаан кымыһы туос атыйаҕынан ыспыттара үһү диэн баар. Эллэйгэ омоҕой туос атыйахтаах кымыһы туттарбыта диэн баар. Ити атыйах диэн тыл эмиэ атах уонна аяқ диэн тылга тасар. Эбии алаата те былырга түүрдэр аяк иһиттэр былыргыта тугас. Ити оча потапа эппитэ булнаах баатахсан. Антон иккис чороон төрдүн мин эти умуя чороон төрдүн тирииһин диибит. Ол боллана куртах курдук култаҕар истээх куолайа кыараҕас уонна иһэ хат дьахтар курдук төгүрүк түгэхтээх. Ити барыта куртаҕы эбэтэр хат дьахтар иһин үтүгүннэрии буолар. Онтон биллэн турар ити айыыһыкка уонна былыргы түүрдэр умай таҥаралар тахсар. Ол умай диэн тыл туруору тылбааһа кинилэргэ оҕо хаатайа. Алата ийэ кииритэ материнская утроба чрево. Ити ити ыйа Ол аата биллэн турар ол чороон ымыйа ымайы үтүгүннэрэр буоллаҕына кини тирии буолара биллэр буоллаҕына тирииттэн оҥоһуллан. Онтон үһүс көрүҥэ буолар биллэн турар туой иһит итиннэ биһи манна эмиэ бэйэбит археолог историкпыт Анатолий Николаевич Алексеев этиитин киллэрэбит. Кини этэр бу Чороон үөскээнигэр эмиэ олохтоох омуктар туой иһиттэрэ хабыдаллаабыт диэн. Ол экологика көмө баар саҥа дии буолбатах. Кинимен доктор эппитэ. Ол былыргы юка гиддер гіне бүгүлэрэ. Олор буона былыр-былыргаттан эрдэтээҥи металл үйдиттен хаҕалаан бронза да туой иһиттэри оҥороллоругар, ол онно туттуллубут орнаменнар сорҕолоро кыратык уларыйан иһин билиэти чорооҥҥо киириһэ дьаллар диэн. Гоголь Анатолий Иванович Коломева итиниме ылынабыт. Уонна итиннэ эбэн балана ардас бу олохтоох абориген төрүт омуктар эрэ туой иһиттэри хабыт чорооҥҥо сабытыалаабыт диир тутах диибит. Тоз эрген итиннэ баларга Алтай Эрдэ уона те Байкал диэки олорбут тюрк уона монгол да омуктарыттан ити итинник туох үгэс эми кэлиэн сөп диибит. Тоҕо дилэргин ити Алтайга бар пазыр кулгааннарыгар көстүбүт туой иһиттэригэр үөһэ өттө муос аяхтаах туруора, онтон аллара өттө култаҕар туой иһит, онтон булана сирийэн өйдөөн көрдөхтөрүнэ ол онно тирии иһити үтүгүннэрэн ол сииктэрин ойуулаабыттар уонна онно сороҕор абырахтарын кытта түһэртээбиттэр бу бу тирии иһит былыр манан абырахтаах этэ диэбит курдук онон буолан тахсар бу туой иһиттэрэ кинилэргэ былыргы тирии иһиттерин үтүктүү буолан тахсар Онон былыр тиэми чэ итиби эппитим кутук диэ баарын ымыйа чороон игин диэбитим диэ төрдө тирии икки тахсыахтаах диэн. Ол туга ити Алтай кургааннарыгар бар скиптер иһиттэри холбастарыгар көстөөччөр. Чороон аныгытын былыгытын хайдах быһаарарга эмиэ биир туох баар ньыма ол буона чороон үөһэ аяҕа төһөнөн көнө уонна маннык суптугур хоҕус буолар да оччонон кити былыргы Онтон кини кувшин курдук тэллэйэн барар даҕаны оччонон кини аныгы. Аны баланы эмиэ туой иһиттэри кытта тэйнээн көрүөхпүтүн сөп. Бие раскопкаларга дьаммыт эмиэ оннук баһарар этибит. Устуйаны дьаммыт. Өтөхтөрү, миңэ хаҥас киин өтөхтөрү хаһаадьаммыт. Онно туой көһүйэни буллубут да тема чаргын хаганааҕа хорторо хойуккулара. Ийэм буллубут да аан бастаан венчиктэрин көрдүүбүт. Олата били чороон айаҕын. Олонно көнө дуу тэллэҕэр дуу диэн оттотун көрө сатыыбыт. Онтон көнө буолла ук былыргы оҕус эбит диэн. Онтон тэллэйэ тахсар буолла э бааныг эбит диэн. Тараз оттуктубут. Ол форматыттан көрөн. Антик ити нууччалартан киирэн нууччалар кувшиннарын үтүктээһинэ баар.

чороттору олормаларгалар. Онтон биллэн турар били Потапов академик эппитин курдук туос тууяс туу туос тымтай дуу иһити ылан олортон каспит курдук. Онтуодан балана те туос ымыя диэн эмиэ баар. Кэриэн ымыя

Ынах сүөһүнэ айбыта үһү кини аллараа дойдуга олорор, аллара Орто дойду алын тэллэҕэр олорор диэн этиллэр сир анныгар. Онтон балана бу ынах сүөһү кута мас үөнэ буолан омия буолан таххар диэн. Ити омия диэн тыл эмэ дьиибэ тылһыдьар, Мэҥэ Хаҥалас ити куруппа ойуун тылыгар киирэ сылдьар, онтон ити Эми ымыйа уонна умай игин таҥара ааттаах эмиэ тахсан кэлэр биир. Онон буолана бастакы туохтар кут үөскээһинэ биллэн турар сир үөнүн кытта сибээстээхтик өйдөбүл баар. Ол иһин буолана ити кымырдаҕас ойуунун оҥорооһун мин санаабар ити дойду иччитин бэлиэтэ буолуон сөп. Онтон кэлиҥҥи аныгы маастардар быһаарыыларыгар ити сылгы ынах субуруһан иһэрин курдук диэн, оло бу кинилэр кулгаахтара кинилэр туохтара диэн бэйэ-бэйэбиттэн били кулун куллу кулун куллуһурар курдук батыһан бэйэлэрин батыһан иһэллэр курдук оҥоруллар диэн. Аата сылгы ынах үөрэ элбэ элбиирин короче билгейир бэлиэ уйуу диэн этэллэр. Салгыы көрүөх хайың

Холобура, бу бэйэтин арыгыһыгар, бу уһунугар уонна бурдугар, бу хотуругар туга букуттаҕар-куттаҕарыгар формата эппиэттиэн наада. Куйакаларынан наһаҥаны синньигэс чобугун уһатар оччо тобох буолар форматын биэрбэт чорон куруута. Онон синньигэс мастан уһатаатаан куйаканды тыын буолар буолар чорон формата бүтэн хаалар.

оччоҕуна подводный камень диэн оһох буолар мутук оһох еще раз мас буоллаҕына барыта тахсан иһэр этэҥҥэ үөннэн ырыылаан форманы биэрэбит бартын ону же хэмээр оһортан киирин барабыт ортот таалаан уонна туох усидчивость надо оһортурга

Онно бу үөрэнэ кэлэн баран Василий Николаевичтыын приехали чочуйга күөрүппүтэ. Бастаан остановка үлэлээн көрөр сорооннорго оонньуппут кытыйалары уонна бу бастакы дипломнай үлэбэр улахан чороон илииннэн оҥороччубун.

уһанар буолбут даҕаны болуура эньата бэйэн закастарынан гырыччаккын сөп үлэҕин таһа бэйэ атын да үлэҕэ илдьэн кура переподты да дьаҥын шталды да дьаҥын холору бу уһанар буолбут даҕаны киэн хаан да хаалбас иди закастан заказ киите турара мен ки училище болор туга суол элбэҕэ эрийэр кулуба уонна уонна дьоҥҥо оттон бу эйиги устун это быйылгыттан холоро бу туох бу чороон традиционный чороон оҥоруута туспа деление курдук аһыллыахтаах онно холоруна бордуубут нувордуохтаахпыт онно булгана ити те туох туосна туттарскаран туттарсана холорбу иимэни туох эрэр үлүннэхтээхтар

Куораты тугут Уһанар кэниллэри иһин барыта холой бэйэлэр оҥостор буолаллар. Оннуктан үөрэтэҕин. Эти буттук. Күннү доҕоттор, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр чороон суолтатын хаһан хайдах оҥоһуллубутун, баар буолбутун уонна бу оһуордарын туһунан сиһилии биллибит оһуор устуоруйатын үчүгэйдик көрдүгүт уонна бу саха иһитэ сиэргэ-туомҥа туттуллуутун туһунан үөрэттибит. Биһиги биэриилэрбитин көрүҥ уонна төрөөбүт тылгытын үөрэтиҥ, саха тиһэн тыла сайт элбэх матырыйаалтаххар бу биһиги саайпытыгар эһиэхэ анаан суруйабыт уонна биэриилэри таһаарабыт көрүҥ истиҥ үөрэтиҥ сэргээҥ диэн ыҥырабыт аныскы биэриигэ көрсүөххэ диэри